No nĩ ndaarĩ na mwĩto wa Ngai o ngĩkũra. Twaikaraga nyũmba ya ndoro. Though my father aarĩ mũrĩu mũno na nĩ ndahonokeire twĩ thukuru PPI, na rĩmwe nĩ gwathiaga o ngĩkama ũguo iria, ũgakora ng'ombe nayo nĩ ĩkorirwo na matharũ, nĩ yoire kũgũrũ igũrũ na yekĩra kũgũrũ kũu thĩinĩ wa iria rĩu. Ndambĩrĩria kũhunjia-ĩ, nĩ kwarĩ na ihĩngĩca nyingĩ mũno.

na ndagũcokeria ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũtũbuata kũraiki video citũ ngai wa muoyo akũrathime tũtioyaga ũndũ ũcio ũtarĩ wa kawaida na ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega mũno na mũthenya mũrathime mĩbango ĩrĩa ũiguaga ngai akoragwo atũbangĩire tũtamĩũĩ ngai wa muoyo akũrathime rĩrĩa ũratwĩrorera na Rita rĩrĩ ndaigua ndĩ mũndũ mũrathime mũno tondũ Ngai arandehe hakuhĩ na makuhani. Njiguaga metagwo makuhani. Tondũ na nĩ andũ a hinya mũno, Ngai wa muoyo akũrathime. Na ũmũthĩ ndĩ na mũthuri wa mwanya mũno haha, ndĩmũĩ tu ta Pastor Ken, no nĩ nĩ tũkwenda tũmenye Pastor Ken nũũ. Nĩũĩ no ũkĩheo title tu? nĩgetha tũmenye kana taitũ ĩno rĩ ũmĩetheire nginya ha kana ũmĩrĩmĩire nginya ha na ngai wa muoyo akũrathime pastor ken wĩigue wĩ huru mũno haha haha tugaga nĩ nyũmba ya mũmbi twĩyaragia tũkeitũrũra nĩgetha tũgateithia nginya mwĩroreri witũ nĩgetha akamenya kwĩ ngai matu-inĩ Na akamenya ona marĩa mũndũ aragerera atĩ kwĩ Ngai. Wĩigue wĩ karibu mũno, wĩre mwĩroreri witũ atĩ wĩtagwo atĩa, umĩte kũ, ĩ nĩgetha makũmenye makĩria. Karibu sana. Nĩguo. Ah, mwĩroreri nĩndakũgeithia mũno thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Njĩtagwo mũtungatĩri Ken, ah, njiarĩirwo itũra rĩa Kiserian. Ah, Kajiado County no hunjagia itũra rĩa Wangigĩ ĩĩ ndĩ mwana wa mũthuri wĩtagwo Mũturi na mũtumia wĩtagwo Wanjirũ koguo ndĩ mũrathimĩku mũno nĩ Ngai ĩĩ ngĩkũrehera rũgano rwakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũkũrathima na akuonekanĩre koguo o ta ũrĩa ndakwĩra itũũra rĩu rĩa kiserian njiaranĩirwo hamwe na ciana ikũmi na ũmwe ũrĩa ndĩ wa gatatũ niĩ Ah, kũrĩ arĩa me mbere yakwa erĩ na acio angĩ me thutha wakwa rĩu niĩ nĩ ngoretwo ngakũra thĩinĩ wa itũũra rĩu ngathomera thĩinĩ wa itũũra rĩa kiserian

o ngĩkũra na nĩ ndaumaga thukuru ngakorwo kwarĩ na challenges nyingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ngakorwo aciari akwa twaikaraga nyũmba ya ndoro na nyũmba ĩno nĩ twathiaga ũguo tũkamĩthinga na ĩgathingũka rĩmwe ũgakorwo nginya nĩ ũrona mũndũ agĩũka wĩ thĩiniĩ na rĩmwe gũkaura tũgakorwo tũkiurĩrwo twĩ thĩiniĩ wa nyũmba twĩ nyũmba thĩiniĩ no nĩ tũraurĩrwo no ngai witũ nĩ mwĩhokeku tũkĩendelea gũkũra o kahora ona gĩtanda kĩmwe nĩ twakomaga andũ ana tondũ brother he brother ciakomaga mwena ũrĩa wa kĩanda igĩrĩ na angĩ magakoma mwena ũyũ ũngĩ wa igũrũ tũgakĩnyitanĩra gatagatĩ na ngai akagocwo koguo ũguo nĩguo twakũrire no niĩ nĩ ndakũrire ndĩ na mwĩto wa ngai mũno tondũ nĩ ndendete kĩhunjio mũno na nĩ ndendete wĩra wa ngai Ah, my mom nĩ mũndũ wakoretwo akĩni encourage mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre na akanjĩra nĩ wega gũtungata ngai Ah, though my father arĩ mũrĩu mũno ambirie kũnyua tũ- twĩ thukuru nĩ anyuaga njohi mũno na tũgeta- tũgetagwo tũkiumĩra thukuru tũkerwo baba wanyu agũire na hau

na warĩ wakanyitĩra no nĩ ndagĩkoretwo njĩkĩrĩte ka kanyamũ ga plastic mwena wa igũrũ nĩ ũndũ wa rũhuho rĩu ndathiaga na gatawa kau gakanyitĩra ngathiĩ ngagakia nĩgetha nyone kũrĩa ndĩrarĩma ũtukũ tondũ ndĩra- ndĩra- ndaingĩra thaa ikũmi cia ũtukũ nga make sure nĩgetha ndĩkie ibuti rĩrĩa twatigaga twathimĩrwo mabuti

o ngĩenderera kũhunjia ngiuga rĩu nĩ ndĩkuaga mĩrigo ndĩkuaga mĩrigo kwaũra mĩrigo rĩu nĩ ndonaga rori yoka Ah, ndikuga atĩ nĩ kĩhunjio kũiga kĩhunjio thĩ no nĩ ndambaga ngaiga bibilia thĩ nĩgetha ngĩone mweke ũyũ wa gũkua mĩrigo ĩno ĩroka no ndarĩoka mũndũ gaceke kanini kahinyĩrĩrĩkĩte mũno Tondũ ona kũrĩa tũtiarĩaga tũgakĩhũna tondũ nĩ ũiga ciana nĩ nyingĩ rĩu mũtu ũcio wakĩrugwo no na ciana nĩ irakĩhinyĩrĩrĩka koguo ndarĩ na kamwĩrĩ kanini mũno rĩu nĩ ndaigagĩrĩrwo ikũnia rĩa avocado rĩrĩ cĩthĩ ũguo kaigua ikũnia rĩu nĩ iritũ biũ na mwana nĩ mũnini rĩu ona nĩ ndakinyire handũ ngĩhiana ta ndainama mũgongo mũtũrĩre-inĩ wakwa koguo nĩ ndarĩ na mathĩna maingĩ mũno na he thĩna ũngĩ bado wanyitĩte na wanyitire ndahe ũhoro ũcio wa ũtungata kana ngai anjĩta thĩinĩ wa ũhoro wake ndambĩrĩria kũhunjia ĩ nĩ kwarĩ na ah, ihĩnga- ihĩngĩca nyingĩ mũno kũrĩa ndakinyire handũ ngĩkorwo

Rĩu nĩguo ndakĩambĩrĩirie thabarĩ ĩyo, no Ngai nĩ mwega tondũ nĩ ndagĩkinyire handũ. Na, na wekaga atĩa Pastor Ken hĩndĩ ĩno watondoira wekaga atĩa nĩguo mũciari waku ndakanotici atĩ nĩ he kaũndũ kena wathe Rĩu kĩrĩa ndekaga, ndamba- ndahianaga ta itaragia mũno. Yes ngĩrĩ mwaria ĩ, no ndetuaga ndiaragia mũno. nigetha undu uria ri ndakanjurie kiuria riu ni gwakinyire handu nginya ndoragio niki mwana uyu akiraga uguo mhm. ai ken ni mukiri makiria muno mhm. ona mamu akauga ai mundu ucio ni mukiri muno no riu ndaumira na kuria uguo thi no menye ni shaitani tondu mhm. ni ndathiaga no gakora ndahunjia wega muno no ngicoka gukorwo ngiaria na andu

Akiuga nĩ wega mwanake ũyũ nĩ mwĩrutĩri no hoe aikarage gwakwa. Rĩu ngĩkorwo ngĩikara kwa Bishop. Bishop nĩ arũgamire na niĩ na nĩ ahotire gũkorwo agĩthomithia na nginya akĩndwara Bible school ngĩmenya ũhoro wa maũndũ ma kũhunjia. Rĩu hau nĩho thabarĩ rĩu yambĩrĩria.

nake bishop ndarĩ kuo arĩ nja wa bũrũri rĩu tũgĩkorwo mbia icio nĩ ciatũmĩka ciatũmĩka na crusade nĩ ciatũmĩka na crusade rĩu nake bishop hĩndĩ ĩrĩa okire gwatigĩtie kĩndũ thikũ ithatũ ũhiki wĩ ũhũ- ũhiki wĩkĩke akĩnjĩra mwarĩ wa ithe witũ mũndũ ũgwĩtwo keni Mbia nĩ tũratũmĩrire no ũhote gũkorwo ũgĩ postpone ũhiki ũyũ ngĩmwĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩthiĩ nĩ ũndũ already nĩ njĩtĩte arata na nĩ njĩtĩte andũ aitũ othe koguo nĩ magoka A- akĩnjĩra kĩreke hurũke mũthenya ũyũ ũngĩ ngĩkĩmũrokera agĩkĩnjĩra o ũguo ũhiki ndwagĩtigia thikũ ĩmwe

gũtirĩ mbeca thaa ici rĩu andũ na- nao ĩ tondũ ndarĩ na ngwatanĩro nene mũno na andũ andũ nĩ marũgamire na niĩ na magĩkorwo marũgama na niĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nginya ũhiki ũgĩkĩka ũhiki wekĩka nĩ ndarĩ na mathĩna maingĩ tondũ ona indo iria ndakĩnengerirwo mũndũ ũrĩa werirwo atware kũrĩa ndagĩthiaga gũikara ndatwarire kũrĩa ndĩrathiĩ gũikara

na kamurengeti o ũguo karĩ o kamwe nĩko twarire thĩ na tũgĩgĩkoma mũthenya ũcio mwathani agocwo Ah, twakoma mũthenya ũcio rĩu nĩguo okire akĩnjĩra aca mũndũ wa ngai rĩu ndĩare- mũthenya ũcio ndananjĩtia nĩ anjiguĩra tha Ĩĩ. mũthenya ũyũ ũngĩ akĩnjĩra ndakũhe rĩu thikũ igĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa okire rĩu ndendire kũmenya anjĩrire njoe mũrengeti wakwa akĩnjĩra tume Mũtumia o hĩndĩ akorwo akĩhika-ĩ, ona nĩ agĩikarĩte. Mũtumia wakwa akuire ngoro, akĩrigwo gũkũ nĩkũ ndahikire. Thĩna Nĩ- mũtheri. Ĩĩ thĩna mũtheri, mathĩna. Ii, Angĩkĩmwĩra reke tuwe mũrengeti, reke tumĩrie. No mũrengeti tu mũroya. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ, nĩ mũrengeti tũraumĩria naguo.